Sami Ýazýas, ýaňy eşigiň myhmanymyzda. Kajan, ýol berip, CEO bolup gidýäňizmi? Ýa bolmasa-da, häzir özüňizi gysgaça tanyşdyraýyň özüňiz bilen, Kadyr aga.
Bolýar. Hawa, men Kadyr Durdyýew. Salam hemmä. Hoş gördük. ýol belediň CEO-sy bolup gitýän, ýagny Amerikada, Ýewropada iňlisçe CEO diýilýär, rusça generalnyý direktor diýilýär. Türkmençesi näme bolýarka? Müdir bolýar. Äý, başlyk biziňkide. Şo bolýar. Atgawy, o indi ýol etmän özümem ýaňy ýakynda işleşip başladyk. Kadramy ýa-da taraýan bolýan diňleýjilerimiz has hem ýaňky giňişleýin bir siziň kimdigiňizi, nirden gelip, nähili şahsyýetdigiňizi öwrenmek üçin özüňiz barada gysgaça aýdyp beräýiň.
Men Balkandan, Serdar şäherinden, öňküde Gyzlarbat, togsan dördünji ýylda doglan. bärde häzirki wagtda Belarus döwletinde ýaşaýan, bärde Belarusiýa döwletinde okapdym. Medisina ugrundan 2011-nji ýylda gelipdim. Häzir bolsa Belarusiýa döwletinde, nesip bolsa Türkmenistana gitmekçi. Tüweleme.
Gatowy. Indi şol men asyl soraýyn bar böldüm oýun. Bir iki gün öňden oňa minere gitdik. Aýa düýn düýn aslynda düýn bolupdy. Ýaňky ýol bile eýýäm bir ýyl bolupdyr. Ýaňky platformany açanymda. Ilki başda ýol berdik asyl näme sebäpli açylan platforma? Asyl Başdaky açmak maksadymyzdan häzirki wagt strategiýamyz üýtgedi. Başda bilim platformasy ýaly açypdyk ýa-da bilim platformasy plus mentorçylyk sistemasyny goýupdyk. Ýagny her bir türkmen ýaşlarymyz üstünlikli bolan türkmen türkmenlerimiz bilen habarlaşyp biljek bir ýerini döretmek isledik. Ondan soň türkmenler ýaşlarymyzyň onlaýn bilim alyp biljek ýerini döretmek isledik. Häzir bolsa ondanam biraz üýtgeş üýtgetmeli bolduk-da. Hawa. Hawa.
Dogry. Şol ilki ýaňky platforma asyl strategiýasyna üýtgetdiňiz. O barada habarym bar. Indi ilki başdaky şu asyl biziň Türkmenistanda ýa meň pikirimçe senior we birinji bolmasa-da belli bir ýagdaýda eýýäm ýa bir ýylyň içinde birnäçe talyplar ýetişdiripdi. Indi siz ýaňky ýyl özüm hem mugallym bolupdym, tutor bolupdym, ýa-da grafik dizaýner bolupdy. Häzir bolsa ýa kontent marketingi dowam etýär. Indi e, diýjek bolýanym şu e, ýol berdiň asyl ýaňky döreden adamlar ýa-da belli wagtda siz ilk bölümde däliňiz adam. Hawa. Indi şular ýaly e, diýjek bolýanym e, şu döreden adamlaryň hemmesi bir topar topar bolup ýaňky siz dörediňizde ilk başda heriňiz belli bir dünýä künjekleriniň başga-başga ýerlerinde ýerli ýerdidiňiz däliň. Men biýjak bolýaryn şeýdip. Brahim adamlary bir ýere ýygnap, e, şol belli bir bir zada e, ünsli bolup, belli bir ýola gitmäge asyl e, näme sebäp bolup bilýär? Siz indi asyl müdir hökmünde indi şol ýol ötde özüňiz nähili günäme bardyňyz?
Asyl bir taryh gürrüň berseň, şular ýaly bolupdy. Başda Murat Nesir diýip oglan bardy. Şo zat gözleýärdi. Bu web dewloper gözleýärdi, ýagny öz pikiri bardy, ýagny özüne web saýt ýasatjak bir web dewloper gözleýärdi. Menem gel kömek edeýinli, edeýli, ony edeýli, muny edeýli diýip zat edip başlapdykda başynda. Baş başdaky proýekt Myrat Nesirowyň kellesindäki zat mentorçylyk programmasyny oturtmakda, ýagny bir web saýt ýasamaly, web saýtyň içinde mentorlar bolmaly, Islendik adam şu mentorlar bilen habarlaşyp, özlerine kömek alyp bilmeli-de. Ondan soň birlikde işläp başladyk, oturyp gürleşdik, zat etdik. Şu proýektimiz biraz ulaldy. Näme üçin ulaldy? Sebäbi men web-dewloper bolup, web-dewloping öwrenýärdim we beýlekilere-de öwredesim gelýärdi. Myrat Nesirowyň özi Python bilýärdi. Ýagny oň Olam gaýtadan öwredesi geldi. Şeýdip şeýdip komandamyz köpelip gitdi. Soň her kim gel her kim öz bilýän zadyny başgalara öwretsin diýen pikir bilen başladykda maşynda onlaýn bilim bilen. Şeýdip şeýdip biziň edýän zatlarymyzy görüp birinji tapgyrda diňe öz komandamyzyň agzalary bolup okatdyk. Ýagny bir bäş-alty adam bolup okatdyk. Ikinji tapgyrda eýýäm şoň iki-üç esse tüýt, iki-üç esse tüýtür geldi-de, ýagny biziň edýän zatlarymyza höweslenip, başgalaram şu öz bilýän zatlaryny öwredesileri gelip, gelip mugt sapak, sapak berip başladylar. Başy şeýdip başlapdyk-da, bu, bu zada-da täsir eden zat internet, ýagny hemmämiz herimiz bir başga ýurtlarda ýaşap ýörs, okap ýörs. Onam bir-birlerimiziň edýän zatlarymyzy görüp, höwäslenip, her kimiňem etmek zady bar, maksady bar, ýöne ine başlaryn, şindi başlaryn diýip, ertä goýulýan bir iş däl. Soň her kim bir-birine etýänini görüp, höwäslänip, şeýdip gelip köpelip başladylar. Şeýdip tapyşdykda häzirki komandamyzam, häzirki auditoriýamyzam şeýdip köpelip gitdi ýuwaş-ýuwaş.
Gaty gowy. Indi ýaňky aýdyşyňyz ýaly Myradam beýlekilerem etip başlansoň ondan her kim ýaňky iş okgunly bolýar diýşiňiz ýaly Bir gyzykly sorag bar-da, özüm hem ýaňky bir belli wagt, belli bir wagtda ýaňky az wagtyň içinde köpräk köp köp işe ýetişmegiň bilemok, iňlisçe produktiwdi diýilýär-de. Ýaňky wagty dogrulanokmy, nämemi? Indi diýjek bolýanym, siz şu belli bir ýaňky ýol berdi müdir bolup, indi birnäçe adamlar bilen işleşýäňiz. Şol ýagdaýda meselem bir komanda bolanyňyz üçin hemme kişi öz edýän işi bilen ýaňky jogapkärçilik duýýar diýen zada birki özüňi ünslerdiňizmi? Ýaňky komanda bolup bir zada gitmek meselem, ondan ýaňky aýtjak edýär bir hyjuw ýitýär-de ýekun işleseň, ondan komanda bolup işleseň bolsa belli bir zada okgunýaň, belli bir zada ýetişmeli, belli bir zada etmeli, proýekt bilen bir belli bir wagty bar. Şolar barada ýa komanda bilen işlemek barada nähili öwütçilik gözegçilikler bar?
Hawa, komanda bolup, topar bolup işlemek ilki bilen aňsat iş däl, ýagny öň tejribesi bolmadyk bir hem bu zatda gözegçilik ýa-da dolandyrmak işinde tejribesi bolmadyk adam üçin hasam kyn. Sebäbi Birinjiden-ä, ana, biziň komandamyzda şu wagta çenli hiç hili aýlyk zat berilmedi. Ýagny hemmämiz meýletin ýagdaýda etdik. Meýletin ýagdaýda bolmasa-da aňsat iş däl. Ýöne meýletin ýagdaýda bolanda has hem köp zähmet siňdirmeli bolýaň. Adamlarda höwes döretmeli bolýaň. Sebäbi hemmämizem belli bir maksatlar esasynda bir araya geldik. Ýagny başynda başlamyzda öz türkmen dilimizde kontentler bolsun, öz türkmen dilimizde onlaýn bilim berip bileýli. Sebäbi ilk başda başlamyzda internetde türkmençe maglumat ýokdy. Ýagny daşary ýurt dillerini bilmedik islendik bir ýaşlaryň çekip biljek kynçylyklary bardy-da. Häzirem dowam etýär, häzirem ýetersiz, ýeterliksiz. Ýöne häzir Näme-de bolsa, birki ýyl mundan öňe seretseň, täze-täze okuw merkezleri, onlaýn bilimler zatlary döräp başlady, döräp başlady. Edil biziň açan wagtymyz şo kynçylyk bardy, şo ýetmezçilik bardy. Komanda bolup işlemekde bir gowy tarapy, peýdaly tarapy şu edilýän işleri ýekelikde etmek gaty kyn. Sebäbi ýeke eden wagtyň saňa hiç bir gün höwesiň bolup biler, bir gün bolman bilýär. Ýagny dowam etdirmek, dowamly etmek gaty kyn bolýar. Ýöne edil sen seniň ýaly başgalarynyň hem şu işi edýänini görüp, sende-de höwes döreýär. Hana gowy iş edýärler, menem edeýin diýen bir atmosfera döreýär-de. Şonuň üçin başynda Nähili diýilýär bu? Haýpam diýip bileris ýa-da başgalardan höweslenmek diýibem bileris. Şular ýaly başynda şular ýaly başlapdyk. Ýöne häzirki wagtdaky planlarymyz has professionalny başdaky zatlarymyza görä. Häzir belli bir planymyz bar, biznes planymyz bar. Hany başda biraz test modunda giden bolsa, häzir nirä barýanymyzy aýdyň görüp bilýäris-de. Şonuň üçin häzir hasam komandamyzdakilerin höwesleri zatlary bar. Indi başdakä garanyňyzda. Hawa.
Gaty gyzykly tema aslynda meniň üçin psihologiýa, komanda psihologiýasy ýa-da topar psihologiýasy bolsa. Sebäbi özümde-de köp üns berdim-de, ýaňky belli bir ýa-da ýeke özüm işleýän proýektlerimden, meselem, gysgaça ilki başlanda maňa kyn düşdi. wagtyň talypyndan sebäbi öz ýagny öwretmeli işler bilen hem ýagny wagt sarp edip ondan beýle bir komanda bolup başladyk goý iki sanasymyzda komanda häzir bolsa üç bolduk ondan iki sany gozanyň beýle kadam etýär sen hem şuny etjek bolýaň şol wagty ýetişdirjek bolýaň ondan belli bir birnäçe wagt gowulmyza ulanmak kitaplary bardy endikleri bardyda mezelem Gowy bir zat endik edinmek üçin ýanyňa birini al diýýärler-de. Meselem, komanda alyp, şol adam bilen e, şul 10 günüň dowamynda her iki iki bolup ýa-da 10 günde bilemok. E, günde 50 sahypa kitap. Ordam okaly, 50 sahypa okaly. Ondan men özüm bir hil duýýan, günäli duýýan, de ol adam 50 sahypa okasa, menem okamaly. Indi ýa goýanym, şu psihologiýa tarapda gyzykly. Indi siz Belgrada da şeýle aýtsak, ýol berdiň ýaňky häzirki CEO da lider da. Ondan indi men asyl siziň ýygnaklaryňyza gatnaşyp bardyk, şeýle tanamsam gowy bilýän şu ýagdaýyny. Ondan Şoňa degişli bir sorag bar. Şo liderçilige degişli üç sany iň gowy berip biljek maslahatlaryňyz nähililer? Meselem, ýaşlarymyzyň arasynda belli bir derejede topar ýasap, belli bir biznes plany amala aşyrjak bolýanlar bardyr. Düşündim.
Zat şular ýaly, liderçilik gaty köp kitaplar bar, zatlar bar, ýöne bilmedim. Käbir adamlar Men özüme lider diýip bilemok, ýöne lider bolmaga synanyşýan, ýagny lider bilen başlygy tapawutlandyrýan zat, lider geliň edeliň diýýä, başlyk bolsa bar et diýýä. Lider elinden tutup bir zatlar öwredýä, kämilleşdirjek bolýa öz komandasyny, başlyk bolsa esasy zat kompaniýanyň bähbidi ýa-da maddy tarapyndan bir peýdalaryň zat görmekde. Şonuň üçin eger biziňki ýaly startap bolsa ýa-da islendik bir kompaniýa üçin lider bolmak has meniň gözümde dogry hasaplaýan. Sebäbi esasan hem biziňki ýaly meýletin ýagdaýda işleýän bir startapda lider bolmasaň bu iş ýöremeýär-de, diýjek bolýanym. Şonuň üçin lider bolmak ýa-da gowy lider bolmak üçin esasy ýaňky diýen faktorlarym, ýagny garşyňdaky ilki bilen haýyş edýän şeklinde bir zat talap etmek, talap etmek zat bolup eşidilýän bolup biler, bir hili eşidilýän bolup biler, ýöne şony haýyş şeklinde adamyň dilini tapyp, psihologiýasyna düşünseň, adam gatnaşyklary gowy edip bilseň ana esasy şonda gowy lider bolup bilýäň. Ýagny sen o taýda bir işiň ýerine ýetirilmeli däl diňe şol işiň ýerine ýetirilen ýagdaýynda şo işi ýerine ýetirýän adama-da peýdasynyň barlygyny düşündirip bilseň ýagny kän bir mesele bolup duranok.
Bah. Gyzykly. Şu tarap ýanky komanda psihologiýasy. Asyl durmuşdanam seredişim ýalap. Indi şu durmuş diýdim boýun şu bir sorag barda. Men asyl köplenç ýanky tanşan adamlarymdan soraýan. Siz köp durmuşdan öwrenýäňizmi ýa kitapdan öwrenýäňizmi? Meselem, bilemok indi diýjek bolýanym. Men bir kitap söýýän oglanlarynda okap okap kitapdan hem öwrenýän bolin durmuşdan hem öwrenmäne zat az dälä diýjek bolýaryn özüm ýaş bolin şondada siziň pikiriňiz nähili? Aslynda çäklenmeli däl kitap bilen ýada käbir kino görýän käbir kitap okaýan käbiri diňe durmuş tejribesi bolýar hiç biri bilen çäklenmeli däl hemmesinem alyp gitmeli ýöne Käbir adamlar has köp kitap okuwan bolýar, käbirleri diňe kino görýär, käbirleri ikisine-de kän gyzmaýar, diňe durmuş ýaşaýar, durmuşdaky alan tejribeleri bilen ýaşaýar. Ýöne hiç hili özüňi kämilleşdirmek temasynda belli bir belli bir zatlar bilen çäklenmeli däl. Her her bir zatdan özüňi özüňi kämilleşdirip biljek bir zadyňy alyp bilmeli. Her bir görýän kinoňdan, her bir okaýan makalaňdan, her bir okaýan kitabyňdan ýakynda men bir zat okapdym. Köp zat okamam dälläni, az zat okasaňam şony durmuşa geçirmäge synanyşyň diýýärler. Ýagny bular ýalak biz durmuşda gaty köp zat öwrenýäs, gaty köp maglumat alýar. Bularam durmuşymda geçiremzok ýöne. Şo taýda häzir meň özümem jogabyny tapamok. Näme üçin köp zatlary näme etmelidigini bilýäs, ýöne edemzok. Şu soraglaryň jogabyny bilemok. Gyzykly. Şoň zadynyňam köp maglumat alýas we ýerine ýetirmekde problema çykýada. Şoň üçin az bilýän bolsaňam esasy zat şony durmuşa geçirip bilmekmikä diýip edýän.
Hawa, razylaşýan. Sebäbi ýaňky men öňki haçanda Abdrahym bilen gürleşemde men ikinji sanda kitap barada gürrüň edenimde aýdypdym-da, ýaňky okan zatlaryňy durmuşa geçirmek asyl gowy tarawy diýýärler, okamagyň, okamagyň özi dälläli. Ondan men ýaňky aýdyşyňyz ýaly, şo soraga menem jogap tapman, asyl mesele boldy. şu kitapdan okalan zatlar näme üçin ýa-da köp adamlar üçin belli bir ýagdaýda durmuşa geçirmek kyn. Meniň pikirimçe bar-a, ýaňky adamyň ösüş psihologiýasyna laýyklykda diýýän. Ol, olam uje, ol eýýäm ýaňky özi bir aýratyn ullakan tema welin, şonda-da Rize Kodan Belgradada mesela bir informasyon alýan. Indi diýeli kitapda özüň oturmak bazı kitap bolan soň belli bir informasyony alyp şony durmuşa geçirmek meň pikirimçe şol ara şol aralykda beýinde bir proses bolup geçýär we ondan özüme bir hilek bahana gözläp başlaýarsyň näme şonýa bir zat duýgular bolýar-da ýa bolmasa-da käbir ýagdaýda ýaltalyk diýýärler. Ýaltalygam kelleden gelýän, beýinden gelýän zat-da, pikir edip. Ondan şol iş etmekde, meselem, proýektler bir zatlar ýetişmese ýa bolmasa bir ýaltalan wagtyňyz näme sizi ýene-de iş ugruna getirýän zatlar näme? Meselem, men köplenç bir bir bir gün işläp geldi seba köplenç bir kofe bir kofe edip daýyp stoluma geçsem bir hili işläp başlasym gelýärdi siziň ýagdaýyňyzda ýaňky şol bir işden tägelen wagtyňyz sizi ýene-de iş prosesine getirýän zat näme? Şular ýalam, ýaltalyk ýaňky diýşiňiz ýalak, beýinde bolýan zat, ýaltalyk adamyň beýniniň öz energiýasyny tygşytlamagydyr aslynda. Bu bahana ýaly eşidilýänem bolup biler, ýöne asyl adamyň organizmi öz energiýasyny tygşytlaýar, ýagny gerekmejek zatlar üçin. Muňa-da biz ýaltalyk diýýäris. Ýöne näme üçin ýaltalyk bolýar? Bir zat edesimiz gelmeýär. Ýa şo zadyň netijesinde bir zat alamzok, ýa-da şoňa bolan höwäs ýok. Höwäsem näme üçin döremeýär? Ýa şu işi halamzok, ýa-da şu işiň netijesindäki alýan netijämiz biziň kanagatlandyranok-da. Mysal üçin, käbir adamlaryň öz gowy görýän işleri bar, gowy görmän işleri bar. Mysal üçin, gowy görýän işlerinde irdenden agşama çenli işläp bilýär, ýagny wagtyň nähili geçýänini bilenok. Ýöne öz halamaýan işinde sagada seredip durýar-da, öz işleýän işinde sagada seredip, haçan iş wagtynyň gutaranyna garaşyp durýar. Ýagny bu adamyň zadyna baglylykda edýän, ýagny halap-halamaýan işine, ýöne şu zat bar, nähili işiňi halaýan bolsaňam, arasyndan dynç almasaň, seni ýadadyp bilýär, ýagny ýigrendirip bilýär-de, islendik bir gowy zady gereginden artykmaç dowamly eden ýagdaýyňda, ýapman, iýip-içmän zat eden ýagdaýyňda seni ýada tutup bilýär. Şonuň üçin dynç almak möhüm. Käbir adamlar öz görýän işlerinde öz saglygyny dadyna giderer derejesinde has köp işleýärler-de. Olam gowy däl. Şonuň üçin dynç alyp durmak produktiw, dowamly produktiw işlemek üçin möhüm faktorlaryň biri diýip hasap etýän men. Mende asyl şular ýalak bir zat bar. Men hiç zat etmedik wagtym özüm ýigrenýän-de. Eger işlän wagtym hem özüm gowy görýän. Bilmedim bu daşyndan egoistik ýalagam görnüp biler, ýöne men haçanda özümi kämilleşdirýän wagtym özüm bir ugurda bir bir sferada kämilleşýän wagtym ýa-da işleýän wagtym özümi gowy görýän. Şonuň üçin zat edip bilemek da köp wagt boş oturyp bilemek. Bu esasan hem soňky bir ýylyň içinde boldy. Öň meniň sferam başga bir sferadady. O wagt o sferada işleýän wagtym, ýani özüňi zorlap işletmeli bolýar-da, zorlap okatmaly bolýar, zorlap işletmeli bolýar. Ýöne Soňky bir ýyl ýarak öz halaýan işimde edýänim üçin, soňky näçe ýylda, soňky bäş-on ýylda edil soňky bir ýyldaky ýalak işlän däldirin. Ýagny dowamly günde köp sagadymy sarp edip işlämokda. Şonuň üçin eger adam öz halaýan işini etse, biram zady bolsa, arzuwy, maksady bolsa, şo zat adamy gaýtadan işlemäge zat etýär-de, gönükdirýär. Ýagny zat ýa-da her gün irden turmaga bir zadyň bolsa, irden adam turýar, sebäp bolsa, şo sebäp bolmasa, Adam hiç zada medet gelmeýär. Menem şolara ýaryp görýän, ýagny meniňem belli bir arzuwlarym bar, maksatlarym bar. Şoňa ýetmek üçin işleýän men.
Hawa. Gaty dogry, gaty dogry razylaşýan. Indi ýaňky bir siziň asyl taryhyňyzdan ýadyma düşdi-de, bir sferadan başga sfera geçmek özi. Indi siziň ýagdaýyňyzda gaty uly zat-da. Meselem, eger garşy bolmasaňyz, şo barada näme diýip bilersiňiz ýa-da ýan gaýdyşyňyz ýa-da bäş ýyl mundan öň pul zat bolmadygyňyz ýa iş döretmedigiňiz ýa soňky bir ýylyň içinde has hem höweslenip iş döretýän diýdiňizem, şol bir sferadan başga sfera geçmegiň asyl taryhy nähili we sebäpleri?
Şular ýaly men aslynda Belarusiýa lukmançylyk uniwersitetine okumaga gelipdim. 2011-nji ýylda. Ondan soň lukmançylyk uniwersitetini gutaranymdan soňam ordinatura kakdym 2 ýyl. Bu Ýewropada ýa Amerikada rezidentura diýilýär. Bärde 2 ýyl şony okapdym, trawmatologiýa ortopediýa bölüminde. Medisinany wapşe näme üçin okadym? öýdäkiler isleýän üçin okadym, ýöne öýdäkileri ýamanlaýan ýaly däl, ýöne asyl meň özüm Türkmenistanda ýokary okuw jaýa tabşyrypdym, özüm kompýuter tehnologiýasy bölümine, ondan ýykyldym. Şeýdip, şo taýda umydym gaçyp, nirä bolsa-da okaýyn zat edeýin diýip, öýdäkileriň ugradan bölümine gelip okadym. Hawa, kyn boldy. Başda dilini bilmeýän ýurduňda biram hiç hili baglanyşygyň bolmadyk bir ugurda okamak hasam kyn bolýar, daşary ýurtda okamak biram muny. Şolar ýaly kynçylyklar ýüze çykdy ýöne. Ýöne alyp çykyp bolmajak zat däl eken, ýagny özüň halamasaňam, ýagny özüňde biraz disiplina zat bolsa, kyn bolsa da alyp çykyp boljak eken. Men ýöne gowy okadym diýip biljekýän medisina ugrundan ýöne zat etdim. Gutardym ugrumy. Soň ahyr bir ýyl mundan öň zada öz halaýan, kiçilikden halaýan ugrumy kompýuter tehnologiýa bölümine programmirlemäne öwrenip başladym. Ondan soňam şeýdip ýolbeledi açdykda komandamyz bolup. Ýani şeý şeýdip ugry çalyşmaly boldy. Alty, sekiz ýyl okanyň biderekmi? Aslynda men biderek diýip pikir edemok. Nähili? Mysal üçin köp mysallar getirýärler-de, aý ine o Stiw Jobs, Bill Geýts zat uniwersitetden çykyp, soň ony açdy, muny açdy, olar ýaly. Ýa mysal üçin şu taýda-da uniwersitede okaýarlar-da şol adamlar. Ýagny belki öz ugurlaryndan däldir, ýöne uniwersitede okaýarlar. Uniwersitede okamak meň pikirimçe gerek. O taýda sebäbi asyl işiňde gerek bolmasa-da adamlar bilen işleşmegi we meseleleri çözmegi öwredýär. Islendik ugurdan bir meseleler ýüze çykýar uniwersitet döwründe. Şol meseleleri birlikde, komanda bolup, öz kursdaşlaryň bolup çözmegi öwredýärdi uniwersitet. Aslynda köp peýdalary bar, ýöne öz halaýan ugruňdan uniwersitet okasaň, has gowy bolar, dogry bolar diýip pikir edýän, sebäbi ýyl ýitirmezlik ýalak bir ýagdaýym bar. Ýöne praktikada men şuny gördüm, öz halaýan ugurlaryny okabam, soň işläp başlanlaryna halamaýan adamlary gördüm. Şonuň üçin kysmat bu bilip bolanok. Nähili boljagy geljekde kimiň näme işlejegi, kimiň nirde boljagy belli däldir. Gaty dogry. E, asyl e, ýanky aýtýaňyz ýaly gyzykly ýagdaý. Uniwersitet e, belli bir ýagdaýda durmuşa e, bir adamlary işleşmek gaty gowy taýýarlaýan bir mekdep ýaly. Eger meselem ýa siziň aýtýaňyz ýaly gowy ýaly ugurda bolmasaňyzda. Sebäbi men ilki gelende-de bir başga ugurdan okuw başladym-da bir ýyllap, ondan ugrumy saçdym. Ýöne diýjek galýarym şol geçirilen ýyl, meň pikirimçe, ýöne biderek bolmady-da. Sebäbi bu ýerde öwrenýäň täze bir döwlete geldiň, täze bir adamlar bilen gatnaşmaly, tanyşmaly, ýa bolsa belli bir proýektler üstünde işlemeli zat etmeli. Ondan şol wagtlar bir kursdaşym bardy-da, Ol şol kursy okaýardy welin, ýöne şol kursy halap okanokdy-da. Ýaňky meniň pikirimçe şol ýagdaýmyka diýýän. Ýaňky öýündäkiler şuny oka diýip ondan. Ýöne ol oglan şol ýagdaýa begenip, ýaňky uniwersitet okap, kim bilen tanyşsa, kofä çagyryp ýören oglandy. Menem, eý bir ýaman dada oglan diýip, aýgytly sorag berdim-de. Näme üçin beýle köp ýaman köp adam sen bilen tanyşýar? Näme sebäpden ýa özüň şeýle gyzyklymy adamlara aýallaň? Olam dürtdäni, aý kakam uniwersitete gitseň okasaň oka welin daş döwürdäki oglanlaryň, gyzlaryň gowy tanyş diýýär-de, hemmesi bilen dost bol diýýär. Onda men tereddüt bolmaýyn. Eý, owa, belli bir ýagdaýda dogry zat. Meň pikirimçe. Ýöne de jan kaýçyňyz ýarap, hawa, ýene bir bäş on ýyldan, meselem, öz ugruna hak berenlerem belli bolsa işläp başlasa halaman başlarlar. Ýöne diýjek bolýan zadym, asyl meň pikirim şu ýerde, ýaňky uniwersitet okasy okatýandyram welin özüň daşyndan okamasaň meň pikirimçe kär bolup bolmaz, kadiýe. ýaňky ilki özüme öňde okaýan adam bilen bir ýerde işleýän etýän ugrum başga-da gyzykly gyzykly ýeri şol menden hemme kişi soranda näme näme okaýaňmy näme etýäň gaýyp düýbünden aýry bir mesele bor idi ondan näçe gapýorsyň aý olam gowy öýrenýärdim ol ýerde-de bir planlar bar, ýa-da maksatlar bar, nähili boldy. Ýa diýjek goýarym, şol uniwersiteti aslynda men özüm öwretmesem, men pikrimçe soňa soňa waka kyn bolarmyka diýýän. Indi özümiz barada az gürleşdik. Indi ýol berdim, asyl ýaňky nämeden dörändigini-ä bilýär. Häzirki ýagdaýda-da strategiýa ugurdan çalyşdyňyz. Indi geljekdäki planlar nähili? Eger belli ýagdaýda ýaňky türkmen ýaşlaryna ýolbilet näme hödürläp biler geljekki ýyllarda?
Ýolbilet asyl başdaky maksady onlaýn bilim bermek bolsa, häzirki maksady ýa-da häzirki ýa-da geljekki maksady onlaýn bilim bermek bilen çäklenmän, şo alan biliminden adamlaryň iş durmuşynda peýdalanyp biljek bir zatlar mümkinçilik bermekde. Ýagny nähili boljak? Öň biz diňe onlaýn bilim berip, biziň gutaran okuwçylar ýene iş durmuşynda kynçylyk çekýärlerdi. Sebäbi öň hiç öwrenmedik bir ugruny okaýar we soň ýene näme etmelidigini bilenok. Indi biziň etjek bolýan zadymyz, bizde gelip bilim alanlaryndan soň şolara frilans işlerini hödürläsimiz gelýär. Ýagny iş bazarlarynda, Ýewropa, Amerika bazarlarynda has köp iş mümkinçilikleri köp. Ýagny belli bir ýurt bilen belli bir zat bilen çäklenmän, dünýäniň ähli künjünde zat alyp bilýärler, frilans işlerini alyp bilýärler. Ýagny bütin dünýäde häzirki wagt ýigrimi birinji asyrda frilans gaty ösdi soňky ýyllarda. Biziň ýurdumyzda intäk kän bir ýaýgyn däl. kän bir köpelmedi, ýöne biz ýolbeletiň üsti bilen biziň ýaşlarymyzyň frilans bir işleri edip biljek bir platformasy bolasymyz gelýär. Şo frilans işleri edip bilmek üçin hem şo ugurlarda bilim beresimiz gelýär-de, gysgaça aýtsak.
Hawa. Beh, gaty gyzykly, gowy gowy. Sebäbi özümem ýaňky frilans ugrundan, meniň pikirimçe Türkmenistanda gowy talantlar bar. şolaram çykaryp bilsek, kömek edip bilsek, meniň pikirimde gaty gowy ýolmyka, dogry ýolmyka diýýän-de. Taý tarapdan seretsegem. Indi şu ýalňyşmasam, eýni ýol bir ýyl bolsa-da, bir ýylyň özem gaty uly tejribe-de. Şol bir ýylyň dowamynda iň uly şowsuzlygyňyz näme we şondan alan sapagyňyz, öwrenen sapagyňyz barmy?
Aslynda men hiç bir zady şowsuz zady, şowsuzlyk diýip hasap edemok, tejribe diýip hasaplaýan. Edil görnüp ine şular ýalak bir şowsuzlygymyz boldy, şondan şular ýaly zatlar ýitirdik diýen bir uly bir Şowsuzlygymyz bolmady, ýöne köp zatlary test edip görüpdik, barlap görüpdik. Her hili çäreleri gurnadyk, her hili tutorlary boldy, her hili kurslar berdik. Ýagny belki bize peýdasy ýok ýa-da belki kän bir Şu ugurda okatmak, okatmagymyzyň kän bir effekti bolmady, ýöne biz barlap gördük, islendik bir tutora gapymyz açykdy, test etmek üçin bir gaty gowy ýerdi-de zat, ýol bilen. Ýöne muny şowsuzlyk dälläni, haýsy ugruň has effektiw okadyp boljaklygyny analiz etdik diýip bileris ýa-da haýsy ugurlaryň geljegiň bardygyny analiz etdik diýip bileris. Ýagny öň gaty köp ugurdan kurs berdik. Indi olar ýaly bolmaz. Ýagny belli bir ugurlarda bolar. Ýagny esasan hem freelance edip biljek ugurlardan kurs bermegi düşünýärdi geljekde. Şonuň üçin uly bir şowsuzlyk bolmady, ýöne gaty köp tejribe gazandyk. Ýa-da işiňizde
Indi siz Belarusda okamana haçan geldiňiz? Näçe ýaşyňyzdyň ilki başda gelenizde? On ýedi ýaşymdadym. Iki müň on birinji ýylda. Ondan bäri kop köp wagt geçipdir. Indi meň soragym şular ýaly, eger ýaňky ýyla gaýdyp bilseňiz, on ýedi ýaşda wagtyňyz önüňize nähili maslahat bererdiňiz? geljekki on iki müň bir bolsa on ýylyň dowamynda ýaňky bir maslahat berip bilseňizde özüňize ýaş wagtyňyz nähili maslahat bererdiňiz?
Göni medisinany taşlap IT-ýa geç diýerdim. Birin birinji maslahatym ýöne ederdim mi bilemok sebäbi adamda Hemişe şular ýaly gorky bolýar. Ençe wagtlap bir bir sferada kämilleşenden soň yza gaýdyp täze bir zady noldan başlamaga gorkýan-a. Hemişe gorky bolýar şular ýala. Sebäbi belli bir energiýa, belli bir zähmet, belli bir maddy ýagdaýdan belli bir energiýaňy sarp etýäň we bularyň barysynyň boşuna gitýändigine kän bir her kim daş ony göz öňüne alyp bilenokda. Şonuň üçin kyn. Maslahat bererdim, ýöne ederin diýip pikir edemok. Sebäbi ýaş wagtym. Gorky bolýar-da, näme diýseňem. Esasy meň ýaşlygymdanam bilesigelijiligim bar. Islendik bir ugurdan analiz etmegi gyzyklanmagy gowy görýärdim. Ýani oňa dowam etdirdim. Köpräk kitap okadýardym. Kitabam özüne gerek kitaplary okadýardym. Ýani öz şahsy kämilleşdirjek kitaplary okadýardym. Ýöne şu wagt şuny bilemok, şu wagtky okan kitaplarym täsir ederdimi, ony doly bilemok. Sebäbi şular ýaly kitap bar. Meň ýaş wagtymdaky okan kitaplaryň häzir okanymda ikisiniň gaty köp tapawudy bar. Ýaş wagtymdaky okan zatlaryma düşünmändirin diýen kitaplarym boldy-da, ikinji gezek okandan soň. Şonuň üçin bilip bolanok, ýagny men ýaşlygymy erbet geçirdim diýip biljek däl, ýöne has köp tejribe gazanyp bilerdim diýip pikir edýän, ýagny islendik bir ugry barlap görmegi, islendik bir hünäri öwren öwrenmekligi maslahat bererdim-de. Sebäbi wagt çalt geçýär, dünýä üýtgäp durýar. Mundan on ýyl, ýigrimi ýyl öňki hünärler eýýäm zatdan gaçyp otyr, iş bazaryndan gaçyp otyr, köp zat awtomatlaşyp otyr, köp zat köp zady robotlar ýerine ýetirýär. Şonuň üçin dünýä aýak uýduryp, şoňa görä täze-täze hünärleri gapdalyndan öwrenmegi maslahat bererdim-de. Sebäbi igde müň dürli hünär hem azdyr diýýär. Meň öz dädemiň aýdan sözi bar. Şonuň Şony men häzirem zat etýän dogry hasap edýän. Ýagny islendik bir ugurdan başyň çykmagy geljekde saňa peýdasy bar-da. Hawa.
Razylaşýan. Meniň pikirimçe gaty gowy ýagny dünýä garaýşyňy üýtgetmek-de, belli bir aňyrda ýagny gyzyklanyp bir hünärleri öwrenmek ýaňky özüň öz eliň bilen edip görmek kitaplary okamak şol ugurda meň pikirimçe has hem ýaňky talyp döwür talyp döwründe has hem ýaňky edip başlamaly bir wajyp bir meseleden bir çözülmeli meseleden birmikä diýýän indi sizi asyl durmuşda belli bir hyjuw hyjuwlaýan ýaňky adamlar ýa bolmasa mentorlar ýa-da bilmedim lider bolmaga has hem kömek edýän ýa bir köp diňleýän beýle bir şahsyýetleriniz barmy bolsa haýsylar we näme üçin. Belli bir şahsyýetler ýok.
Meň pikirimçe, islendik adamdan bir gowy zat öwrenip bolýar. Islendik durmuşymyzdaky tanaýan adamlarymyzdan gaty bir üstünlikli däldir, ýöne her bir adamyň alyp boljak bir gowy häsiýetleri bolýar. Şolary alyp bilmek. Bu okaýan kitaplarymyzyň awtorlary bolup biler, görýän kinolarymyzyň şahsyýetleri bolup biler ýa-da täzeliklerde görýän şahsyýetlerimiz bolar. Ýa hatda gündelik durmuşymyzda günde görýän, ýöne kän bir üns bermeýän adamlarymyzdanam gowy zatlar alyp bilýäris. Şonuň üçin meniň belli bir özüme mentor, halypa ýa-da kumir diýip biljek bir şahsyýetim ýok. ýöne gaty köp adamlardan gowy görüp we özüme geçiren we geçiresim gelýän häsiýetlerim bar, endiklerim bar. Şonuň üçin öwrenmeli, adamlary tanamaly, şahsyýetleri tanamaly. Islendik adamyň gowy we erbet tarapy bar. Diňe gowy taraplarny aljak bolmalyda. Hawa.
Men gaty gyzykly. Men aradaky ýo Gysa Çagyň zatda birinji ýutubynda çykan wideosyndan aýypdym. Ýaňky men on ýedi ýaşymda, on alty ýaşymda Hojur Nesil bar, öňki Başkent bardy-da. Şoňa bagy gatnap başlamdan bäri daşymy gurşap aýan adamlar, öwrenýän bir ýabasy mekdepde daş töwerek adamlardan gowy häsiýetleri ýygnap, şolary belli bir şahsyýete ýygnap bolar, bolarmyka diýen soraga jogap tapjak bolup, meselem, özümde ýa-da eksperiment etdimmikäm diýýän. Indi on alty ýaş, on ýedi ýaş näme diýýär, dat. bir türkmen şahyrynyň goşgusy bardy on ýedi ýaş näme diýýäri bir gla diýip zady nämesiniň hyjuwy bar hyjuwy diýýämi ondan menem asyl şo ýagdaý boldy öýtýän özümde eksperiment geçirjek bolup ýaňky adamlaryň häsiýetlerini üns berip hem hemmekinden gowy zat alyp diňlemek meň pikirimçe gowy pikir bolup biler. Hawa. Ýa-da ýa gaýtym ýa gündeki daş-töweregimizi gurşap alan adamlar. Sebäbi men ýalňyşmasam bana Warren Buffett diýýär, daş-töweregimdäki adamlara serediň diýýär. Iň köp wagt geçirýän bäş sany adamlaryň ortasy diýýär, ortanjasy Sim diýýär-de. Ondan diýjek bolan zadym, şol gaty gyzykly ýagdaý. Sebäbi daş-töweregi gurşaýan zatlarymyzdan hem beýleler özümizi duýmasagam, ýaňkyýalak bizi has hem belli bir ýagdaýda şol häsiýetlerini alyp bilýäs-de, eger özümiz şony bilmesegemde. Indi kyrk minut gürläp oturypdyrys. Indi bir az ýatmak üçin bir soraglar bar. Asyl özüňiz-ä kitap okamany nähili kitap okamak ýagdaýyňyz? Diýeli meselem günde okaýaňyzmy ýa hepdede bir gezek?
Günde okaýan wagtlarymam bolýar, hepdede bir okaýan wagtlarymam bolýar. Bu edýän işlerime bagly. Käwagt kitap okamak, käwagt diňe bir kitap okasyň gelýär dynç almak üçin. Ýöne hakykatda iş bilen ýetişeňok. Adediň o. Şoň üçin özümi köp kitap okaýan diýip aýtsam aldadygym bolar. Şoň üçin kitap okaýan, ýöne köp okamak dogrymy dogrumy aýtjak.
Ýok. Ýok, ol okaýan adam mesele däldi. Haçan näçe gün okanda-da okamaly. Asyl wajyp zat şol. Men näme üçin soradym o soragy? Indi diýjek bolýanym, ýaşlar üçin Siziň pikiriňizçe, okamaly ýa-da üç sany wajyp kitap bolsa, haýsylary maslahat berersiňiz? Aslynda şu kitap temasynda öňem birki adam sorapdy, menden näme üçin soradylar bilemok, ýöne kitap okamak barada maslahat sorapdylar-da. Meň pikirimçe, Bu sorag gaty giňişleýin sorag, sebäbi ilki bilen adam öz kämilleşesi gelýän öz bir arzuw-maksatlary bar bolsa, şo arzuw-maksatlaryna ýetirjek kitaplary okamalyda. Mysal üçin, häzir men biznes ugrundan kitaplar aýtsam, her kime biznes gyzykly bolman bilýär. Ýa-da şahsy kämilleşmek barada kitaplar aýtsam, Olam degişli däl bolup bilýär-de. Meň pikirimçe her kim özüne öz arzuwlary bar bolsa, maksatlary bar bolsa, eger ýok bolsa ilkinji bilen şo arzuw maksatlaryny kesgitlemeli. Şoňa görä soň kitaplar okamaly-da. Sebäbi gaty köp kitap bar, gaty köp ýazyjy bar. Hemmesem gowy, hemmesem öz durmuş tejribelerini paýlaşýarlar. Her kim gowy zatlary paýlaşýarlar, ýöne öň kitap okaýanlara, şeýle-de köp kitaplary okaýanlar, kitap okamaýanlar üçin başlan başda ýa öz halaýan kitaplaryny ýa-da ýaňky öz kämilleşesi gelýän bir ugurlardan kitap okamagy maslahat berýän. Edil men özüm şular ýaly akraman zat kän okamak, sebäbi okap gördüm, tejribem boldy, ýöne maňa näme üçindir bir kän gyzykly gelmedi-de, ýagny awtoryň has owazdanlap ýazmagy, etmegi meni kän gyzyklandyranok. Meni has köp Faktlar we meň bilmeýän zadymy öwretýän kitaplary gowy görýän. Şonuň üçin owadanlap ýazylýan sungat eserleri meni näme üçindir kän bir özüne çekip bilmedi. Men meň özüm şahsy kämilleşmek, psihologiýa ugrundan, soňam disiplina ýa-da üstünlik, üstünlikli bolmagyň syrlary ýaly kitaplar okaýan özüm. Mysal üçin, men şular ýaly aýdyp bilerin. Üç sany kitap diýip häzir iň gowy görýän kitabym diýip olar ýaly kitaplar ýok. Ýagny hemme kitabam erbetde. Hersinden bir alyp boljak zatlar bar. Ýöne, mysal üçin, edil meniň edýän işlerime gyzykýan, mysal üçin, startap diýdi ýa-da bir biznes edesi gelýän adamlar üçin bir maslahat berip bilerin. Dumay i bogatey diýip bir kitap bar. Men rusça okanym üçin türkmençe ýa-da iňlisçe terjimeleri özleri internetden görüp bilerler. Soň samodisciplina öwrenmek üçin

Sami Bagaç Çelobek we Waviloni diýip kitap ba. Bulam eger adam aýlyk aýlykly işde işleýän bolsa, öz aýlygyndan aýryp pul puluny köpeldip we geljekde inwest etmek isleýän adamlar üçin gowy kitap. Gaty aňsat dilde ýazylypdyr-da. O kitaby maslahat berip bilerin. Umuman, şolar ýalyrak gaty kitap köp, gaty awtor köp. Ýagny islendik adam gözläp biler. Men sebäbi kän bir awtorlara zat etmeýän. Mysal üçin, okaýan kitaplarymyň awtorlarynyň zatlaryny hiç haçan bilmeýän. Maňa şahsyýet dälleni, aýdan zatlary has köp ýadymda saklaýan. Belki meň üçin kän bir ähmiýeti ýokdur awtorlarynyň. Do.
Gaty dogry belläp geçdiň Mara. Menem aslynda köp kişä aýtjak bolýan şo manyny. Siz ýaňky maslahat beren kitaplaryňyz esir asyl ilki başda ýaňky her öz ugrundan döräp bäri başlan adamlar-da. Ýaňky aýtjyňyz ýaly Abdumay Bagatyýew bolsa Napoleon Hill özüniň döwründe ilkinji bolup şahsy kämilleşdirmegi ýazan adam-da. Ondan bir täze kitap okap başlajak bolýan ýaşlaram alagada ýaňky ýakynda çykan bir iki müň ýigriminji ýylda çykan bir täze awtoryň kitabyny okap düşünjek bolýan onda. Ondan meň asyl berjek maslahatymam şoňa goşjagym siziň aýdyşyňyz ýalak meň pikirimçe ilki şol ugurdan birinji ýazan adamlary okap başlamalymyka diýýän. Meselem ekonomikany okajak bolsaň Adam Smith bar ýa-da hut ýaňky aýdyşyňyz ýaly özüňi ösdürmek barada okamak bolsa Dumay Bogateý bir belli bir ýagdaýda özüňi samodisiplinada ýagmasada komfort zonadan çykmaly ýa şoňa degiş kitaplar bolsa Brian Tracy bar öz ugrunyň ýaňky ilkinjilerden birida ýaňky Sam Bagat Çolek Wabuloni bar olam ýaňky investisiýa barada has belli bir ýagdaýda näilgen bir hili gündeki dilde ýa bolmasa anta dilde düşündirilen kitap da men öýren e, bir gysga kitap bolmaly. Gaty e, gowy kitaplar. Men hem içinden okapdym. Diýjek bolýanym, e, belli bir öwrenjek bolsaň, men pikirimçe düýbüne gaýdyp barmaly diýýär. Eger Dogry, üç-dört asyr mundan öň däl ýaly, diýjek bolýanym, Belgradada ilki başda şony haýsy adam meşhur eden bolsa, şol adamyň kitabyny okasaň has meň pikirimçe gowy bolarmyka diýip. Ondan şony bir ugra öwrenmek üçin, ýaňky bolup tapawudy ýok-da, islendik bir ugra öwrenmek üçin has hem düýbüne gidip, şo ilki şony birinji ada ýazan adamlar, meň pikirimçe, şol ýagdaýda islendik bir ugruň, ýaňky ylymyň asyl manysyny düşünýärmika diýýän. Hawa, dogry aýtýaňyz, ýaňky temada, mysal üçin, investing baradaky kitaplary bir mekdep okuwçysynyň okamagynda bir many ýok zat, ýagy hiç hili girdejisi zady bolmadyk adamlar üçin kän bir gyzyksyz bolup biler. Şonuň üçin öz ýaşyňyza, öz hünäriňize görä kitaplary saýlap okaweriň.
Indi soňky soragym, sizi tapjaklar, ýol, öz bilen gyzyklanýanlar nirä ýazyp biler, nireden tapyp bilerler?
Asyl ýol özi tapmaga kän bir kyn däl ekeni şu wagtky döwürde google ýol bilen diýip ýazsaň çykýan bol çykýan bolmaly ýa-da instagramda twitterde islendik ýerde sosial mediýalarda hasabyňyz bolmaly menem Kadyrberdi Nurberdi google ýazsaňa çykmaryn men instagramda Kadyrberdi diýip ýazsaň belki çykaryn bilmedim o taýda-da kän bir suratlaram ýok Meň suratymy gören bolsalar belki tanarlar. Kän bir zat bolmagy, internetde kän bir aktiw bolup bilemok. Gynansakda, soňky aktiw bolup bilemok ýöne bilmedim. Nädip tapyp bilerler meni? Meň link uradaýmasam, ýa-da Kadyr Nuruddiýew diýip gözleseň belki çykar. ýa-da elektron poçtany berip bilerin.
Hawa, sag boluň köp-köp. Siz bilen habarlaşjakda sizi taparlar. Ýaňky aýdyşyňyz ýaly, podkastymyzyň şu sanyna gelip myhman bolup, ýaňky öz tejribeleriňizden, ýaňky liderçilik tejribelerden ýa bir kitaplardan, topar komanda bolup işlemek tejribelerden paýlaşanyň üçin köp-köp sag boluň. Indi geljekde-de üstünlik ýoldaşdan we täze ýene-de görüşeris diýip umyt etýän. Sag boluň sizem edýän işleriňiz üçin islendik bir siziňki ýaly proýektler türkmen ýaşlarymyzyň geljeginde öz ornuny tapmagy üçin soňam beýleki şahsyýetlerden mysal almak üçin gowy bir platforma işleriňizde üstünlik arzuw edýän edil Menden-ä illere peýda bolar öýdemok, ýöne ýene-de. Ýaňky, ýaňky aýdyşyňyz ýaly hemmeden öwrenip goýar diýdiňiz-ä. Şu ýagdaý siziň, siziň ýagdaýyňyzda-da, meniň ýagdaýymda, hemmäň ýagdaýynda dogrumyka diýýän. Hökman sizdenem bir öwrenip bolar. Hawa, birilerine kömegimiz degse, birilerine bir peýdamyz degip bilse, bizem şat. Şoňa nesip bolsa, ýaşlarymyzyň hem hemmesiniň hem okuwlarynda, işlerinde üstünlik arzuw etýän.